Croeso i'r gwasanaeth diolchgarwch eleni. Yn draddodiadol, ar ddiwrnod ôl y Fahanau'r tymor, fe fyddwn yn dod at ein gilydd yng Nghapel Gellyn Manws er mwyn cynnal wasanaeth pwysig. Yn anffodus, oherwydd y sefyllfa bresennol gyda'r feirws, dydy cynnal gwasanaeth diolchgarwch ddim yn bosibl eleni, Er hyn, rydym ni ym Mlwyddyn Chwech yn credu bod hi'n bwysig iawn i ni rannu ein neges gyda chi. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae wedi dod yn fwy amlwg nag erioed bod gennym lawer o bethau i fod yn ddiolchgar amdanynt. Rydym wedi wynebu sawl her yn sgil y pandemig presennol, felly teimlwn eleni, yn fwy nag unrhyw flwyddyn arall, ei bod hi'n bwysig iawn i ni ddweud diolch.

Dydw i ddim eisiau diolch am ffrwythau a chyffi. Mae'r bananas yn fy mag ysgol yn troi'n ddu ac yn mynd yn ddu fel erbyn amser chwarae. Mae rhai bananas yn troi'n ddu o gwyrdd a banana ffres mewn salad bwyta gan Mavis neu efallai meddyliwch am yr holl ffyrdd wahanol sydd i fwyta ffrwythau. Mae angen i chi gyd fod yn dawel. Ydach chi'n gwybod y rhai pethau dydych chi ddim yn eu hoffi, ond mae yna lawer o bethau eraill i fod yn ddiolchgar amdanyn nhw. Mae bendant angen i ni ddiolch am y nyrsys a doctoriaid sy'n helpu ni wella pan rŷn ni'n anhwylus. Diolch am y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol sy'n darparu gofal barhaus trwy gydol y pandemig yma, a bob amser. A beth am ddwylo caredig i'n rhieni, sy'n rhoi plastr ar ein clwyfau pan rydyn ni wedi cael dŵr? Diolch am y dwylo sy'n sgrin dadau ac yn cwtshio'n deg pan rydyn ni'n teimlo'n trist.
Ie, ac am ddwylo'r athrawon sydd o hyd yma i'n helpu. Diolch am ein dwylo medrus sydd yn paratoi gwaith ar ein cyfer er mwyn i ni dysgu a datblygu. Diolch am dwylo'r ffermwyr a'r garddwyr sy'n tynnu Tyfu fwyd i ni cael feta. Diolch am ddwylo'r siopwyr sy'n llenwi sylfaen ac yn agor y drysau er mwyn i ni gael prynu bwyd, dillad a phapur tŷ bach. Diolchwn i chi am fod yna i ni trwy gydol y cyfnod clo. Diolch i'r gwirfoddolwyr sy'n gweithio yn rhy faer

Mae dwylo sy'n curo yn dweud diolch i Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol Cymru ac i'r holl weithwyr allweddol. Waw!
Dwylo! Mae nhw'n ryfeddol!

Troi'n ffeind, fe nwylo innau at y Maes. Mae dwylo Iesu yn dwylo ffeind iawn. Yn y Beibl, rydyn ni'n darllen a chlywed am Iesu'n gwneud pethau gwyrthiol gyda'i ddwylo o hyd. Dyma hanes Iesu yn iachau golwg dyn dall. Un diwrnod, roedd Iesu'n cerdded teithio ar ei daith Sawl o hyn oedd wedi bod yn dall ers cael ei eni? Poerodd Iesu ar y llawr a gwneud mwd allan o'r poeren, wedyn ei rwfio ar llygad y dyn dall. Aeth y dyn i ymolchi ym Mwg Siloam i gael gwared i'r mwd. Pan ddychwelodd roedd e'n gallu gweld. Dyma'i gymdogion a phawb oedd yn ei adnabod fel y dyn dall yn synnu ar beth oedd wedi digwydd. Ond sut wyt ti'n gallu gweld gofynnodd un o'r pobl. Dyma'r dyn mynnwn ei alw'n Iesu, yn gwneud dmwd. Yna dwedodd wrtho i fynd i Siloam i ymolchi, a dyna wnes i. Ar ôl ymolchi, roeddwn i'n gallu gweld!
Gwnaeth dwylo Iesu bethau rhyfeddol. Er mai mab Duw oedd Iesu, daeth i fyw i ddangos cariad Duw i ni. Drwy ddefnyddio ei ddwylo, bendithiodd plant, rhoddodd olwg i'r dall, gwellaodd pobl dos, Daeth yr aeddfed i marw, marw yn ôl yn fyw, a bwydodd filoedd o bobl gyda ffyn torth a dau bysgodyn. Diolch am ddwyllo ffeind Iesu Grist. Mae dwyllo ffeind hefyd yn ei helpu i greu cyforiaeth hyfryd.
Mae hyn yn mynnu ni nôl i gychwyn ei gwasanaeth, mor bwysig ydi dwylo ffeind. Dwylo ffeind yw dwylo Iesu ym mhob man, yn iachau y cleifion a benditho'r gwan. Gad i mi dwylio Iesu ar fy nhaith, nes troi'n ffeind fy nwylo innau yn dy waith. Gweddïwn, Diolch, Dduw, am ddwylo ffeind. Rydym ni i gyd yn gyfrifol am yr hyn mae dwylo ni yn gwneud. Helpa ni i ddefnyddio'n dwylo i wneud pethau da. Helpa ni i ddefnyddio'n dwylo i weithio a helpu i weini ac i gysuro. Helpa ni i fod â llaw agored. Helpa ni i gofio mai dwylo ffeind oedd gan Iesu ac i ni ddilyn ei esiampl ef. Amen.
Diolch yn fawr i chi Blwyddyn Chwech, i bob un ohonoch chi, am gyflwyniad graenus a hyfryd. Falle na gormodd i ni ddod at ein gilydd 'leni fel arfer yn y capel, ond o leia' nawr chi 'di gallu rhannu'ch neges chi, neges bwysig a neges amserol iawn. Diolch. Licen i gyfr- gymryd y cyfle 'ma hefyd i ddiolch yn fowr i chi fel rhieni hefyd am ych cefnogeth chi a'ch cydweithrediad chi dros y misoedd dwetha' 'ma. Mae hwnna wedi bod werth y byd i ni i gyd fel ysgol. Trwy gydweithio a chefnogi'n gilydd, yn rieni, yn ddisgyblion a staff yr ysgol, i ni wedi gallu croesawu bob un o'n disgyblion i nôl i'r ysgol yn hapus ac yn ddiogel, a mae wedi bod yn hyfryd i gael bawb nôl at ei gilydd unwaith eto. Edrychwn i mlaen nawr at hanner tymor arall cyn y Nadolig, ond cyn hynny, mwynhewch yr hanner tymor a gobeithio gewch chi gyd gyfle i ymlacio.